Ow hanyň adyny göterin, bu ýurduň ýykylmagyna kim günäkär? Hatunyň sözünden çykyp bilmän onuň kölegesinde ezilen ýabgularmy? Oýnatgy beglermi? Dady men bilen suwbaşylarmy? Taryh wideolarynyň dowamy üçin kanalymyza agza bolmagy, laýk basmagy hem-de kommentariýalarda öz pikiriňizi ýazmagy ýadyňyzdan çykarmaň. Biz bolsa wideo geçýäs. Hazar deňzi bilen Aral kölüniň aralygyndaky bereketli topraklarda ýedinji asyryň ortalarynda Oguz Ýabgu döwletini gurduk. Paýtagty Ýeňgikent, dini teňrizm, ýagny başgaça aýdaňda taňryçylyk ynanjy. Bu din döwletiň resmi dini hökmünde kabul edilýärdi. Döwlet gurluşy tarapyndan konfederatiw döwletdi. Aýry-aýry oguz begleri Ýabgu tabyndy. Oguz döwletinde hökümdara Ýabgu diýerdiler. Bu döwletde Ýabgu bolmak aňsat däl. Ýabgu bolmak üçin Taňry tarapyndan saýlanyp kut berilmelidi. Ýagny dogrusy ynanç şeýledi. Eger kutyň bolmasa, obanyň hanlary we goşun hökümdary diňlemeýärdi. Bu dyn sözüň gysgasy hökümdary Göktaňry belleýärdi. Ýabgu harby we syýasy lider hökmünde çykyş edýärdi, döwletiň goşunbaşylary bolsa suwbaşylardy. Olar döwletiň, güýjüniň simwolydyr. Türkmen obalary Üçok we Bozok diýip iki sany aşaka bölünýärdi. Bozoklar Oguz hanyň ulugullary, ýagny Gün han, Aý han hemem Ýyldyz hanyň neslinden dörän boýlar, Üçoklar bolsa Oguz hanyň kiçi ogullary, Gök han, Dag han we Deňiz hanyň neslinden gelen boýlardy. Ogzuň töresinde uly ogullary döwletiň başy bolup, kiçi ogullary bolsa döwletiň harby güýji hökmünde çykyş edýärdi. Emma bu wagtyň geçmegi bilen üýtgedi. Döwletiň gurluşyna gelsek, gynansak-da, döwleti kimiň gurandygy barada anyk maglumat ýok. Käbir pikirlere görä, döwleti guran türkmenleriň beýik kakany Oguz han diýip çaklaýarlar. Ýöne bu pikir düýbünden ýalňyşdyr. Bu sözüň san aňlatmasy on asyr. Atamyz Oguz kagan biziň eramyzdan öňki ikinji asyrda ýaşap geçipdir diýip çaklanýar. A Oguz Ýabugy döwleti bolsa biziň eramyzdaky sekizinji asyrda döredilendir. Oguz Ýabugylaryndan diňe Aly han we Şah Mälik barada maglumatlar bar. Galan Ýabugylar barada maglumatlar ýitip gidipdir. Döwletde diňe bir hakanyň sözi ýokdy. Oguz Ýabugy dolandyrylyşynda şa aýalynyň hem möhüm roly bardy. Hatunlar döwletiň esasy kararlaryna goşulyp bilýärdiler. Bu bolsa türkmen halkynyň gadymdan bäri öz hatynlaryna nähili hormat goýandygyny görkezýär. Entek Amerika materigi açylmaka, Ýewropada garaňky we gaflat wagty oguz-ýabugy döwletinde şunuň ýalak düşünje bardy. Bulam Ýewropa diýip ýapyşyp ýatanlara kiçiräjik aparka. Emma döwlet ýabugysynyň hatynynyň sözi bilen hereket etmeginiň netijesini agyr derejede ödejekdi. Hatunlar isleseler ýabugularyň gözüni maşynaýlap, obalaryň arasynda uruş döredýärdiler. Bu uşlaryň netijesinde gan derýa ýaly akýardy. Elbetde, hemme hatunlar olar ýaly ak däldi. Ýöne bu ýagdaý ýuwaşlyk bilen döwletiň soňuny taýýarlap başlapdy. Oguzlarda uly toý ýa-da geňeş tutulsa, Ýabgunyň ýanynda onuň hatyny oturýardy. Bu bolsa döwletiň ýerarhiýasynda Ýabgunyň ýanynda kim otursa şonuň sözi ýöreýär diýmekdi. Ýagny hatyn döwletde ikinji adamdy. Oguzlaryň gaýduwsyz we iň güýçli suwbaşysy. Geljekde Seljukly döwletine adyny berjek Seljuk beg döwletiň ýerarhiýasynda galmagy köp kişiniň gözüne batyp başlady. Günlerde bir gün oguzlar uly toý tutup otyrka, Seljuk beg Oguz Ýabugy köşgüne geldi we Aly Ýabugynyň ýanyna çökdi-de oturyberdi. Bu ýagdaý Aly Ýabugynyň hatynyna hiç hili ýaramady. Hatunynyň gyjalaty we nadan begleriň tebigatynda bolan menmenlik zerarly, Seljuk beg bilen arasy pozuldy. Iki goçuň başy bir gazanda gaýnamady. Şeýlelikde, atamyz Seljuk beg dokuz ýüz altmyşynjy ýylda özüne degişli obalar bilen günorta Jenç şäherine göçdi. Seljuk beg yslam dinini kabul etdi we şeýlelikde Beýik Seljukly döwletiniň tohumlary gögerip başlady. Onunjy asyrda Oguz ýa Bugy döwleti öz garyndaş dogan ülkeleri, gaznalylar, garahanlylar, gypjaklar bilen söweşmäne mejbur boldular. Bu uruşlar döwletiň güýjüni gowşatsa-da, türkmen milletine öz gahrymançylygyny görkezmäne mümkinçilik döretdi. Netijesinde Gorkut ata dessany döredi. Onunjy asyrda atamyz Seljuk beg, gaznaly soltany Mahmyda garşy hereket edip başlady. Seljuk beg Gazna döwletiniň günortasyny goramagy garşylygynda, Bu topraklar Seljuk bege berildi. Bu bolsa Oguz Ýabuw döwletini harby taýdan has-da pese düşürdi. Köşkde birnäçe nägilelikler döräp başlady. Gaznalylar bilen bolan göreşde bolsa, Seljuk begiň ýoklugy harby tejribäniň ýitirilmegine getirdi. Gaznaly goşunynyň pilli toparlary we agyr pyýadalary Oguz Ýabuw döwletiniň klassyky uruş tehnikasyndan üstün çykdy. Bir müň ýigrimi bäşinji ýylda Horasandaky bolan çaknyşykda oguzlar duşmanlaryny ýeňip bilmän, yza çekilmäne mejbur boldular. Oguz Ýabuw döwletiniň soňky ýabusy Şahmälikdir. Onuň hem Gaznaly soltan Mahmydyň elinde tussag edilmegi döwletiň ýuwaşlyk bilen soňuny taýýarlady. Şahmäligiň ýabuwlygy, taýpalaryň arasyndaky deňagramlygy saklap bilmezligi ony gowşak şahsyýet hökmünde görkezdi. Beýleki tarapdan Seljuk beg güýçli ýolbaşçydy. Gaznalylar bilen gatnaşyk edip, olardan ýer eýelemäge mümkinçilik gazandy. Oguz Ýabuw döwleti türkmen taryhynyň unudylmaz bölegidir. Taryhymyzy öwrenmek we düşünmek, öz kimligimizi gorap saklamak üçin iň möhüm ädimdir.